Ħames u naqra mal-kas tiegħek b'mod wiesa sewa. L-istorja bdiet 16 sen ilu, 12 sen ilu. Kellek kellek 16. Iva. Kont eh, kont tifel ta' 16 sena. Mux jaħta ta' ritratti x'naqbaħ buħ ukoll. U insomma, u Ilek għaddej bil-proċess ġudizzjarju tnax-il sena, jiġifieri inti għamilt it-tranżizzjoni bejn tifel u adult. B'dan il-każ. Aw, sorry, bil-każ, sorry. Bil-każ looming over your head, isu xi sħaba sewda li tgħix bih kuljum li fl-opinjoni tiegħi dak huwa diġà kastig biżejjed u iżejjed. So. Um, Lu għandek 28, għamil di tranzizjoni bej um, tifel għal adolescenti għal adult. E, Minnis li naf ta' madwarek li mallem tijak, eh, tfajla tijak, li kemm ilek ma' tfajla? Ilek tlet snin issa.
Ilek tlet snin ma' tfajla. Ehm, I mean, jammettu li hija diffiċli għalihom, għat-tfajla tiegħek hija diffiċli għaliha, però għandha pjuttost kliem ta' tifħir għar-raġel li issa sirt. Forsi mhux dejjem kont bro da I mean kulħadd jew let's say ħafna nies jgħaddu miċċati. Però ma nasibx li hija tollerabbli f'soċjetà moderna u demokratika li tifel ta' sittax-il sena jidħol fil-lembut ġudizzjarju u tnax-il sena wara għadu ma ħareġx u jaf wara tnax-il sena jew aktar ħajeħel seba' snin oħra, ġifieri da Jekk taqadhom flimkien. Jekk taqadhom flimkien, qed ngħidu issek. 19-il sena.
19-il sena. Ħabs. Huwa ħabs għax għax
Le, hu ħabs. Għax hu ħabs, inti qed tgħix il-ħabs, għax inti qed tgħix bit-teddida tal-ħabs. U għar minn ħabs, u ngħidlek il għaliex u għar minn ħabs. Eżaq li l-majk, bro?
Inti għandek għandek kollox madwarek, tara l-affarijiet għaddejjin. Tixtieq tagħmel avvanz u ma tistax tagħmel avvanz. Xirrid inqajjem dan il-punt. Inti meta jgħat il-ħabs taf l-affarijiet kif huma taf sa fejn għandek tasal. Fimt għandek għandek sa fejn tista' tasal. Hemmhekk inti taf għal xiex qiegħed hemm. Però jien meta nkun qiegħed barra, tibda tgħid, imma għal xiex qiegħed f'din is-sitwazzjoni jien? Fhimt? X'jien nagħmel ħażin? U dejjem tipprova titfa' l-piż fuqek, il-piż fuqek, sakemm tintela' darek kollu piż. U tibda fil-verità tgħid, x'nista' nagħmel aktar? Fejn nista' mmur minn hawn? Fhimt? Tipprova tagħmel dak kollu biex terġa' terbaħ il-fiduċja tan-nies, bħalma għamilt jien. terġa' tkun inti bħala. Meta taħseb bdejt tirbaħ għall-fiduċja tan-nies ta' madwarek? Naħseb meta għaddew l-snin, meta għaddew is-snin, u rawni xorta waħda bqajt fuq l-istess triq, jiġifieri t-triq it-tajba. Inti jien għadni sal-lum il-ġurnata niġi ttestjat. Jiġifieri dan meta bniedem isir jaf jiena l-passat tiegħi x'kien, jew x'allegatament kien. Ma jiġux jgħiduli għax jaħsbu li Mason huwa bniedem orajt u hekk. Ħa naraw Mason x'inhu. Għax in-nies jgħidulek irrid nisma' żewġ tiqniepel, trid tisma' two sides to the to the story. Jiġifieri jiena għadni nbati ċertu konsegwenzi wara tnax-il sena. Jiġifieri jiena rbaħt il-fiduċja ta' ommi snin ilu, rbaħt il-fiduċja ta' tfajla forsi wara sentejn. Il-familja tiegħi issa, issa, issa rbaħt il-fiduċja tagħha. Il-kuġini u hekk qed ngħid.
Kuġini, iva, jiena kont bla kuntatt jiġifieri mal-familja tiegħi, jiġifieri anke meta tidħol fuq post tax-xogħol u l-imgħallem isir jaf ċertu affarijiet, filli jkun all right miegħek, x'inhu jsir jaf l-oġġett u mbagħad tinbidel il-perspettiva tiegħu fuqek. Jibda forsi jtik xi nagħa bis-sieq, jibda jipprova jittestjak. Hemm min itik is-sieq biex iwarrbek min-nofs, darba għal dejjem. Tifhimni? Jiġifieri da mill-bniedem mitfiehma.